Voikhat cu inn ah ka um ko le ka um ko lio khan Pathian nih ni zakhat in thla cam a ka ti. Kha a si nih cun lo ka riak thiam ti la lo. Ni zakhat in thla ka cam la le lo cu ka kal ko la ar khuang le ka tlun hnu mui ah ka kal la. Khuang tir hin ka kal peng zan a tu bantuk mui ah ka kal le zan ji ei ah hin ka lawi tawn. Mah cu i thla ni zakhat ka cam ah khin A ni zakhat thaizing hi ni zakhat tlin lai caah inn ah ka um la le vei arm ha ka that kan that la le kan i kai din cang la ka ti ma khan zing ah tuan te bithel ah ka kal ka hong loi le tuk forh nih khan a van ka tlak le Thawngṭha nu hen kan van i si le voi hnih ka thongh. Mm. Voi hnih ka thongh le a ṭap. Mm. A ṭap le maka a ṭah ah khan hi hme mu piangthar cu can can thlacam i nupi le hna vuak cu ti le anih van ṭhat ah mi mileng khan hong le

Mah kha thlacam ni zakhat an fialtu kha keimah Bawipa ka si lo. Lairam a uktu Lulpi Bawi Khuavang Bawipa an khuachia bawipi ka si te. Odar si. Hmm, khuachia. Aw khuachia Lairam pumpi dihlak a uktu pa. Khuachia. Aw khuachia aw dar in ni zakhat kha thla na cammi si te. Hmm. Mah cucu khuachia aw dar zong cu rak um ve. A um ve. Le evangelist an kal tung si lo ma. Mah hin mi sinah ka chim ngam lo. Kha Lairam lulpi timi cu khuavang khuachia ti dak si caah pupaholh dawh si cu lulpi bawi nih a van thlahmi evangelist anih cu ka tlung la a bia va ngai ti bantuk hi ka thleidan peng. Cun Lairam i a uktu lian cemmi kha ka cu Central ram a si caah Thawa hong tlung i dong khat hna in thla khat hna caam thla hnih hna caam heh peng ko. Sinan nan inn a tlung hi ti cu ka te ngam hna lo. le mah khan khuachia nih an fialmi bak kha na rak theih khawh thei ko aw tahchunhnak atu ah hin atu cu ka thei ki ti ti lo cha aw profet pakhat khat kan in ah kan khua ka tlung la te cun tahchun a tuan sung pai tahchun si si o phak kan ka ngai chang chun lai nak kong ka ngai chang chu ban tu ka tung la ti ka thei ko na mah khan pathian nih a ka ti cu mah kha ruang khan mah kha lulpi bawi khuacha bawi kha na tuk lo a si ahcun a zungzal te mah kha khan na cungah a tla peng la le na tuk i na tei hau ti pathian nih a ka fial le ka tu ngam la na ti le ti lo hi ni sari na ruat lo mah cun bia hal ah kan hong than la te ma khan Jesus keimah nih cun ka tei la lo Nazareth Jesuh Khrih thawngin vailamtah teinak bochan in ka tuk ko la tiah bia kai kam tiah ka leh hna ni sarih tinah khan hnong ka hal ka leh hna khan a si ahcun na tuk dingmi cu cu tik kha tik i a thlaan zuun thla niku ah khin nan i tukmi sala te mah cun ani in ka tuk. Mah cu ani in ka tuk ahcun zuun thla nikua cu thlaruk a ba rih. Le cuti ni zakhat thla ka cam le mah cu zuun thla niku tiang a thlakua ral. Le mah cu thlaruk chung kha foundation ka la ko cu. Aw training kha thla kha ka cam peng le mah khan a tuk ka cun a tuk ka hin lo ka riak ti lo. Tu zan hi cu ka it cang la khi thaizing hi jun ni ruk sala le tuk ding si cang la la thaizing hi cu inn ah kum la te tu zan bantuk han lawng ka tlung. Asinain thawngṭha nu kha ihkhun bantuk si law ṭuang ah ihphah tuah law ihkhun ah khan i ṭul law tuante kit la le mah khan ahohmanh nih hong ka chawn ti hlah u ti mah khan i ṭuang ah ihphah cu keimah lawngte tuah annih cu dang an it ve ko mah khan kai hngilh mah kha kai hngilh khan mipa kha hong chirh mang khi ko cang cu cang khi cu salo caah zeikhat na tuah tiah a van kau sang bik zeikhat na tuah kum ko ziah lulpu bawi tuk ding ka ti mi kha ziah nai thawh bal lo ziah zun na ruk na ti thai jing salo ma a tu thau lo kal a ka ti mah kha ka mang cu si ka laklak ka tho la ka kal le mi hi ka len ka van hong le hi ka thong cin pa te in thlang ka pha ka hin mi pa he kan tong rup sai chia pi thu na pai le hau khan na si ka ti le van kham ka se sang bi kan ti mi hi ka khu um mo ta ke ma he ki si cho Lairam khuachabawi cem ka tu la tiah a bia vaikam le zeiti thlan tuk ngam la. A kir te kir zok na lo la hi tiah mah khapa nih khan ka ti keimah hi hla ti na hong ni sala nangmah na khi lai ruah kan sian lo ruangah kir thlau ah atu kholam hla pi a hong bi ka salavan kham ka si hi ti a ka ti mah cun a kir hla e Tukua hmai ka thawh cu ziah ka kir la ka ti. Kha a si ni ahcun Lulpi khuami nih khuai a phak hnu ahcun an kan tei la cucaah cun lam ah ruang kan ah la nan ti kha lam hiti na kal tikah vairal ring tuk ne ko tiah bia a ka chiah ta mah khan kal e ka ti ka hei kal le hi ka lungkuak te ka phak khin vancung mei elh tumpi ka hong tla le mah cu cun ka zoh ko ka di sang bik te van kau khan lulpu bawi tuk i nai thawh caah a tuknak hriamnam ka van in chan ti mah cu mei elh chung cun van ka chanh a minung hmu lo hriamnam cu kai lak. Kai lak le kha makhal hriamnam kha te ramkung thingkung zong bei baham nan tu la la. Nat thi ti tuk nak na hmang la la. Lulpi bawi na phak tik zong ah amah a si lo mi poh poh hman ah na tu fawn na la la. ṭha tein na liam an i put ti kha san a phong tuk cu kenak cu makha ram phong khoi kan thlan ka bawk hma ka ti te khan kai put te khoi kan thlan ka bawk hma ka ti le ka hei kal le lul pe khua ti mi cu ka chuak ka chuak le inn khat ka zoh ka bi ho hmanh um lo inn khat ka zoh ka bi ho hmanh an um lo ah ziah minung an um lo. Mei hi inn pakhat ah an dawng tein an um la le on tikah kan zuan hnawh te la an ti ko la hi. Mm. Cu caah cun mei thil hi hi ti tok pasal khoi ka tak an umnak hol ha ti ka van hol na ka ti a ka chon ton mi pa kha mm. a rak ra cung ani cu vawlei phan lo cung khin si kha tlung hi khuami nih a kan tukla ti kha an in hngalh cang ca an zam dih an sung dih cang cucaah cun na hriamnam kha na lungruahnak in inn pakhat tal tuk ti bantuk khan na ruat nain tawng hlah dai te tu hmm ka ṭung. A si ahcun na hi lulpi bawi hi khoihla um ka ti. Na hmuh ko lai ka ti. Na hngalh ko lai ti. Anih kan khu rak um ko te dong khat nai ina. Siman chim tuk ding khi si ti lo. Ane thei ahcun thinhannak si le mu mi sual co si. Le makhan rauhlan ra ko la te ra ko. Tangka zanga ne pun. Thla na kan campiak la ti si la. Ngah le Pathian sin na ka hlan hmasa lo cun na tangka zong ah kan la kho lo ka ti. Ka hlan la ka hlan hnu ah kan lak ti la. Cu bantuk ruang ah ti la. Pathian sin mah kha kha. Lairam lulpi bawi hmuh na duhmi pa oda odar in a hongmi si kha.